Kia huri te aro ināianei ki Tauranga Moana, arā, ki te marae o Te Whetu-o-te-rangi ki roto o Ngāti Pukenga. Kua whakaūngia e te hapū he wātaka hou hei whakangāwari i ngā taumahatanga o te pīkau i ngā mahi i runga i te marae i te wā o te tangihanga.
Haere e wairua mai e koro ki runga i Rangi o Karangarangatanga.
Ko te karanga a te wahine te reo tuatahi o te marae. Haere atu ra. He karanga ka rere i a Rua Haora, atu i te iwa karaka i te ata ki te rima i te ahiahi ki runga o te whetū o te rangi marae. Ki te whakatikatika haere nā tae mai nei pea ki te mahia tēnei i a mātou mahi o te mēnā kaumātua kei waenganui i te whānau o te kīhini. Ki a mātou nei kaikaranga, karanga atu nei nā ia, ia mātou, ia rātou, arā, iwa karaka i te ata, te tekau mā tahi, kotahi hāora i te ahiahi, me he toru hāora ki te ahiahi, me te rima karaka ki te ahiahi. Ko tēnei tikanga mō nā tangihana anake. Ataahue te kite nei nā Tīnie mō nā hāora mō te marae, te mea kē, wina wā mātou kuia mai rānō, wina wā rātou mai i te rawa. Tō toto ka tuhi e. He tikanga tēnei kātahi anō ka whakaūngia e tēnei marae o Ngāti Pūkenga nā runga i ngā tau mahatanga o te wā, me te ruarua o ngā ringa āwhina. We all on the pae tapu for all morning and then as we get called in for lunch we'd be sitting there having our kai and then someone will come and get us and say oh there's someone out there, call out to my mates and Get off that table, let's go and back on the pai again and then I look down and it's, you know, we've done all that for just one person, just to call one person in. Te nēnē haere nei nā nā kaumātua, ko te nēnē haere nei nā whānau kei roto o te kīhini. We race to get here even by four o'clock if we can, so quickly get dressed into my blacks. out of my nurse's uniform and standing at the front like nothing's happened. Haere mai ra e te iwi e! Kua toru tekau tau a Titi Huia Pakeho e karanga ana i runga i tōna marae, ā, ā muri tāna haerenga ki Tainui, i whakahokia ia te whakaaro me whai wātaka rātou mō te whakatau manuwhiri waenga i te tangihana, kia ngāwari haere te mahi mō te tokoiti rā.

kuia karaua ki te whakatā. Koirā hei pai te whakaritenga nei o te wā mō nā kaimahi kei roto i te kīhini, e whakarite nā kai. As kaikaranga, instead of calling like ten or more times during the day, I only have to do it five times within that day, you know, because those time schedules. Hōtaka pai, te whānau nā kuia me nā karaua katoa. Kōrua kē rātou e noho ana i roto rā. Koina wā rātou mai e noho nei, Whakarongo kōrero, ako pau ki tō rātou hau. Ināinei, ana, ko nā wari a. Some set times te pōhiritia tā mātou nei manuhiri. Kei te whakarite wānanga te hapū nei ki te whakaako i ngā rangatahi me ngā pākeke i ngā tūranga mahi o te marae, ā, ka ngāwari ake te whakatinana mā te ū ki ngā wā kua whakaritea. E whakamātautau nei nā, ko tēnei. Mahi, kare i whakaae, ka hoki atu ki a mātou, ai he wānanga tēnei, kare e mātou ki te hoki atu ki te tikanga i mua, nō te mea koirā te raru nei nā i a mātou. Ko te nuinga, nā iwi, nā kuia, nā kaumātua hei whakaae ana, ā, ki te haere tonu. He tuatahitanga te wātaka nei i runga ngā marae o Tauranga, heoi e hīkaka ana ēnei uri o Ngāti Pūkenga ki ngā hua ka puta, Hironui Waikato, Aukaha.
Nā, i te mea he take nui tēnei ki a tātou ki te iwi Māori, kia whakawhiti atu tātou ināianei ki a Paraone Gloyne nō Raukawa ki Whare Pūhunga, kua aua atu i te kotahi tau e whakahaere ana i tēnei momo wātaka. E te tuakana e Paraone, tēnā koe nau mai ki Aukaha.
Tēnā koe, tēnā koutou. E hoa kua kotahi tau koutou, tō koutou marae e whai ana i te wātaka mō ngā tangihanga, ā, he wā motuhake e puta ai te karanga tuatahi, tuarua. Nā te aha koutou i whakaae, i whakaaro ai, koirā pea tētahi rautaki mā koutou? Kia mōhio mai koutou, ā, ehara i te mea i whakataungia i roto i te, i te, i te kaikā, ā, me te, ā, te tere noa iho. I āta noho mātou, i āta wānanga mātou te hapū, i kōrerotia he aha ngā painga. Ā, ka mutu i te tīmatanga i mahara mātou tēnā ka whakamātauhia, ā, ka kite ake mehemē he hua, ā, i runga i tā mātou i tūmanako ai. Mehemē kāore he hua, ā, ka ākiritia, ka rukia ki te taha. Engari kua kite rā mātou i ngā hua, ka mutu kua toka i runga i tō mātou marae, ā, kua whakaaetia e ngā kaumātua, e ngā tarahati, te komiti, te hapū, ā, ka mutu i whakatakotohia e mātou, ki mua i te aroaro o Kīngi Tūheitia, ā, i tā mātou poukai. Kia rangona ai hoki, ā, e ngā marae katoa o roto i a, i a Tainui, e aha ana mātou. Ā, nō reira, ehara i te mea i whakataungia i roto i te, i te kaikā, i te whāwhai, ā, i te wawe, I āta noho mātou, i āta kōrerorerotia te kaupapa nei. He aha ngā momo taumahatanga i runga i ngā pae karanga, pae kōrero i pērā ai ō koutou whakaaro, i huri pērā ai ngā whakaaro o te marae? Oh, kia mōhio mai koe, koutou, ehara i te mea kāre he puna kaikōrero ā, ka reo ō mātou puna kaikōrero, kaikaranga kāo, engari te nuinga o ngā kaikōrero kei te piki ake me ngā kaikaranga. He mahi ā mātou. He mahi ā mātou, ā, he māmā noa iho te kī, oh, nā tikanga ngā mātua tūpuna, āe, tika tērā, engari ka pēwhea mehemea kāre he tangata i reira ki te hāpai i ngā tikanga. Kua rerekē te nuinga o ō tātou marae, ā, ko te hunga e matatau ana, e mārama ana rānei ki te hāpai i ngā tikanga kāore i te noho i te taha tonu o te marae. Nō reira, koineki nā me i whakaarotia ai e mātou, hāunga ā mua, ko ā muri hoki, he whērā anō ngā ringa wera. Ā, ko ngā ringa wera, he hunga mahi, ā, me mahi moni anō hoki tērā hunga, Nō reira, ko tētahi o ngā hunga ā-hua kua puta te tino hua e taea ana e mātou tētahi wātaka te whai, ki te kore tētahi e wātea, ā, kua mōhio, oh, anei ngā hāora e wātea ana au, ā, ana, nō reira, koinā nā hua e kite ana mātou kua kotahi tau mātou e takahi ana i tēnei huarahi. Ko ētahi anō o ngā marae tata nei ki a mātou kua whai, ā, i a mātou, ā, e rua pea ngā marae kua whērā, ana, he whērā anō kei te kite rātou i ngā hua. Ka tūpuna mai ētahi āhuatanga, inā haere mai ai he manuhiri tūārangi, kāre e mōhio ana ki, ki tēnei tikanga hou ā mātou, āo, kāhua māmā ō mātou whakaaro ki ērā rā kāre e mōhio ana ki ā mātou tikanga. Nō reira, ehara i te mea ka parea rawatia te hunga ka haere mai ki te marae, Nōku e pānui ana i ētahi o ngā, nōku e pānui ana i ngā kōrero i runga o Pukamata, ko, ko tētahi kōrero i puta, ā, me pēhea taku whakamōhio atu ki aku kare ā-roto, me rite ia hei te toru karaka, me rite rātou hei te toru karaka. Ki tō titiro kei te aukati tēnei i te aroha i te heke o te roimata tēnei momo tikanga?
Kāo, kua roa kē tātou e pēnei ana, e aro ana ki, ā, ngā hāora Pēnei ētahi, kei te kī mai, ā, he tikanga Pākehā tēnei engari ka takahia tonutia ētahi ā tātou tikanga ka haere mai te wā kua tō kē te rā, te tikanga kia kaua he manuhiri i runga i te marae. Hāunga ā ō tātou whanaunga o roto i a Te Tai Tokerau, te nuinga o ō tātou marae te tikanga kia kaua eke mai. Engari kua kitea rā e au, e tāua, e tātou, Tērā, tērā ētahi ka haere tonu mai, kua tō te rā, ka mea, oh, koinei te wā pai ki a au. I te, i te mea he mahi tāku, nō reira me haere mai au i te pō. Ā, nō reira, ko ērā kōrero ērā, ka mutu, ā, e whakapae ana au te nuinga ā, o te hunga e ā, tītaitai kōhatu mai ana ki tēnei tikanga, ehara i te hunga e waea ana, e mōhio ana, e mārama ana ki te hāpai ake i ngā toimahatanga e pā ana ki te paepae, e pā ana hoki ki ngā mahi o muri i te marae, arā, ko te taha ki ngā ringa wera. Ki a au, ko te mea nui, e whai ana te marae tāna i whakatau ai, ka mutu kei te tautokona e te hapū, e te katoa o te hapū, ā, ka whakatokahia tērā hei tikanga i runga i te marae. Aa, kia hoki taua ki ngaa koorero moo te whare auahi moo Ngaumutaoroa o muri. Peehea ngaa hua ki a raatou? I rongo raa taaua i roto i te puurongo moo te marae i te whetu o te rangi, aa, kua rongo hoki raatou i ngaa hua, koira hoki te aahuatanga kua kitea i runga i too koutou marae?
Tino, tino, Ā, ko tētahi o nā mei i puta i a mātou i ā mātou wānanga, ā, ko te, kua kite rā mātou, kia kōrero mō mātou, engari, te haerenga ki ētahi tangihanga, me tae atu koe ki te tina, ki te kai rānei o te pō, ka whiwhi i tētahi kai pai. Nē, nā wāhanga o waenganui i ērā wā, ā, he hanawiti noa iho, he, he pihikete noa iho. Nō reira, I te mea kua toka ngā wā, ā, ka pai ake, ka kounga ake tā mātou manaaki i ngā manuhiri ka whakaeke mai ki runga i te marae, ka āta whakarite ana a Kai, kua mōhio ngā ringa wera, ā, nō reira koinā anō ētahi hua e pā ana ki tērā taha. Nō reira, hei pātai whakamutunga e te tuakana, he aha tāu ki te iwi āhua tōtara wāhi rua tonu ana ki wēnei momo tikanga, ki te whakaū i wēnei tikanga ki runga ki ō rātou marae huri i te motu?
Wānangatia i te tuatahi i waenganui i a koutou. Mehemea e taea ana e koutou ngā tikanga te hāpai i runga i ēnei tūāhuatanga o te wā, ā, kei a koutou tēnā, engari tēnā whakamātauhia, karaingia i te tuatahi i mua i te tātā mai. Ā, koinā tāku, he aha te mate o te whakamātau, he aha te mate o te, o te tarai i tēnei tikanga, ā, ki te kore e pai ki a koutou, ki te kore e kite ētahi hua, ā, o, whakatahangia. Engari kaua e whakaiti i ngā marae e hiahia nei ki te whai tētahi tikanga whai hua nei ki a mātou, ki ō mātou hapū, ki ō mātou whānau, e whai hua ai, e kounga ake ai tā mātou manaaki i ngā iwi ka haere mai ki te tangi i ō tātou mate.
E hoa e Paraone, tēnā koe i wēnei kōrero, ngā mihi nui hoki ki a koe e noho nei hei punga a mō wā tātou tikanga otirā mō tātou iwi huri noa i te motu. Tēnā koe, tēnā koutou.
Aukaha te tae pū kōrero.